Qaluli qed neħxien u għandi bżonn nagħmel ftit eżerċizzju fiżiku, speċjalment wara li semgħu lil Boris jgħid li l-Maltin aktar ħoxnin mill-Ingliżi. Ismani Boris, għandek raġun ta' ħa ngħidlek, inti laqqas li għandek xi figer, ngħiduha kif inhi, missek taqbad u tiġi ġogja ftit miegħi. Eh? X'taħseb? Kam jog with me to burn? Eh? Your stomach? X'taħseb? Bagħtuni hawn għax hawnhekk qaluli li hawn jogging track twila kilometru qalb is-siġar b'diversi makkinarju għal eżerċizzju. Qisek għandek gym! U allura tajjeb ħafna hu! Niġi hawn, nagħmel ftit eżerċizzju u ma nħallas flus, xi trid aktar? Imma meta ġejt skoprejt li flok il-jogging track qed jirranġaw it-toroq, m'hemmx tagħmel. U Spiċċajt nagħmel eżerċizzju fit-triq. Isa, baħtu fejn ġejna llum, ħalli forsi nkompli ftit, ħanħraq naqra kaloriji. Ġejna ġewwa r-raħal ta' Santa Luċija, ħa naraw x'ħaj offrilna. Għaw diġà għamilt ħames minuti niġri. Estenna, inni ħames minuti npalla. Ħassra, tfixkilt, ħajkol narġa nibda ħabba fikom għare. Tlaqna!
Santa Luċija huwa raħal pjuttost ġdid, ikkumparat marħula oħra li nsibu madwar il-gżejjer Maltin. Dawn l-inħawi kienu għal żmien twil iffrekwentati minn bdiewa u raħħala minħabba l-ħdura u l-għelieqi li kien hawn. Filwaqt li joqogħdu fil-gabubi żgħar li kien ikollhom imissu mal-art għammiela tagħhom. Minn hawn kienu jiġu prodotti diversi tipi ta' materjal differenti li ġejjin mir-raba'. Apparti l-prodotti agrikoli nfushom, fosthom il-qoton li kien jiġi magħmul b'abbundanza għall-esportazzjoni barra minn xtutna. Għall-ħabta ta' snin 50 ġie pjanat li jsir żona residenzjali f'din il-parti għad-detriment ta' diversi għeliji li kien hawn u bnew blokok kbar ta' appartamenti wieħed dejn ieħor minn barra diversi djar oħra u anki vilel. L-ewwel nies li ġew joqogħdu fir-raħal il-ġdid ta' Santa Luċija Waslu fit-tnejn ta' Marzu tal-1960.
Avveniment li jibqgħu jsemmu f'Santa Luċija huwa meta kien hawn għal żjara hawn Malta il-President li għandu mpitter fuq rasu l-mappa tad-dinja, ir-Russu Gorbachev, flimkien mal-President Amerikan, Bush, il-missier mhux it-tifel, ta' għax daw għall-ġiehna qed nilħaqu Presidentier tal-Istati Uniti. Il-mara tal-President Russu, li kienet Russa wkoll, Raisa Korbacheva, kienet ġiet hawn Malta wkoll, iżda mhux bl-għawme, bl-ajruplan. Mhux kull lady taf tgħum distanzi twal, hux? U xtaqet li kif tkun hawn tagħmel l-impatt tagħha wkoll. Allura, wret ix-xewqa li tiġi hawnhekk f'Santa Luċija u żżur koppja friska li għadha kif iżżewġet. Forsi naf riedet li tiftkilhom għajnejhom u torihom xi tbatija kienu se jgħaddu minna issa li rabtu l-għoqda ta' żwieġ. Ħajkomplu jqattaw il-kumplament ta' ħajjithom flimkien kif ġrala hi titwikka b'żewġha u l-mara forsi tiftkil għajnejha u tgħidilha isma' divorzju fadilkom biex tieħduh. Allura jkollok, m'hemmx tagħmel titwikka bih. Il-President Gorbachev xtaq ukoll li jiftaħ għajnejn ir-raġel u jgħidlu li l-mara tiegħu ma kinitx biss ħa toħodlu kunjomu, iżda dak kien biss l-ewwel pass sakemm idum miżżewġin, iżda miskin tant kien imħabbat mal-President Amerikan li ma sabx iċ-ċans biex jiġi jżur hawnhekk. il-koppja friska friska li l-mara tal-President onorathom biż-żjara tagħha kienu s-Sinjuri Pierre u Josette Scerri li kienu joqogħdu il-Ħamrun u sabu r-residenza matrimonjali tagħhom hawnhekk ġewwa Santa Luċija. X'ġara mill-koppja ma nafx jekk baqgħux happily ever after fiż-żwieġ tagħhom, iżda li nafu li din Raisa Gorbacheva ma kinitx daqshekk minn tagħna daqs kemm wieħed kien jaħseb, eh? Tgħiduli għala? Għaliex hawnhekk Santa Luċija ġiet, eh? Imma l-Imdina ma marritx. Tgħiduli x'kellha tagħmel l-Imdina? Mela, kienet ftehmet mal-mara tal-President ta' Malta dak iż-żmien, is-Sinjura Maria Tabone, sabiex jiltaqgħu u jmorru jżuru l-Katidral tal-Imdina. Is-Sinjura Maria Tabone kienet hemm fil-ħin u bdiet tistenna u tħares l u lin u ħadd bda jitfaċċa. Għaddit sija u qabad għal-ġuħ. Allura miskina marret tiekol weħeda. Wara li kiel, raġet marret fl-istess post qudiem il-katedral tistenna lil din is-Sinjura korba ċefa tiġi. Iżda ma tfaċċatx. Għaddew sagħtejn u s-Sinjura Tabone qabżitilha ċ-ċinga u ma żgarratx għax kienet propju quddiem il-Katidral ta' u telqet 'l hemm minn fejn ġiet. Malli telqet, tafu min ġie? Le, le, le, mhux is-Sinjura Gorbaċeva, le, dik baqgħet id-dar naħseb. Ġie il-kantant Leo Sojer. Ħafna li għandhom iż-żmien jiftakruh Min ma jafux, issa wara l-programm morru fittxuh. Kieku baqgħet hemm, miskina s-Sinjura Tabone forsi kienet tieħu xi stessu miegħu, eh? Jew tqabbad lil xi ħadd jieħdulha ritratt jekk ma tax tieħu s-selfies. Hi tilfet. Twelve o'clock and the curtains are down. The counting sheep down in Orchard Road. You're hanging on the telephone line.
L-isem ta' dan ir-raħal ta' Santa Luċija għajjem kontroversi kbar u kien hemm ħafna suġġerimenti differenti ta' ismijiet li seta' jingħata. L-ewwel isem li kellha din iż-żona b'komunità ġdida kien dak ta' New Community Tarshen. Għal ħabta ta' snin 1960 u 61. Naturalment dan sar minħabba l-qrubija tar-raħal ta' Ħal Tarxien li minnu Santa Luċija kien jifforma parti. L-isem il-ġdid qatt ma ħajja u għajla ġie aċċettat kemm minħabba l-isem Ingliż kif ukoll għar-raġuni li dan ir-raħal xtaq jinqata' għal kollox mill-eruq Tarxiniżi. Il-Gvern, bis-seta' li jieħu d-deċiżjoni finali, B'notifika maħruġa fil-Gazzetta tal-Gvern Numru 11328 tas-7 ta' Lulju 1961, qal illi l-komunità l-ġdida ta' Ħal Tarxien għandha tieħu l-isem ta' Santa Luċija għall-kappella li tinsab qrib. Eżatt, il-kappella ta' Santa Luċija! Ħafna nies minn dawn l-inħawi għadhom isejħulha l-Knisja l-Qadima għaliex qabel, meta ffurmat din il-komunità, in-nies tal-inħawi kienu jiġu hawnhekk sabiex jaqdu l-bżonnijiet spiritwali tagħhom. Sakemm ma kinux mal-partit ta' kontra Knisja, eh? Għaliex forsi bħalma ħafna jafu kien hawn żmien fejn Il-Knisja ma kinitx tippermetti lil dawk li jżommu mal-partit mintofjan biex jeżerċitaw is-sagramenti, l-interdett. Iżda insomma din hija parti mill-istorja ta' Malta u mhux se noqgħod nidħol fiha f'dal-programm mhux, ma jiswiex, speċjalment qiegħed quddiem il-kappella, mhux hekk? Lura l-kappella. Mela, dil-kappella nbniet fl-1532 fuq art tal-knisja, tal-katidral, bis-saħħa tas-Sur Paolo Pellegrino. Da Pellegrino daħal fi ftehim mal-Knisja u n-negozja kemm felaħ sabiex ikun jista' jibni l-kappella u qalilhom li sabiex jibniha kellu jkun hemm kanonku li jħallas għall-festa tal-patruna Santa Luċija li ssir darba fis-sena. U mhux hekk biss, kellu jagħti xi flus u anke ikel provista lin-nies foqra ta' dawn l-inħawi. Eh, dil tajjeb sur Pellegrino. Mhux dak nista'. Eh, Su Pellegrino ħasibha tajjeb. Qalilhom ukoll li kellhom jibgħatu lil xi ħadd iqaddes u d-disa tliet darbit fil-ġimgħa, it-tnejn, l-erba' u l-ġimgħa. Dal-ftehim mal-katidral baqa' fis-seħħ sa tmiem it-tieni gwerra dinjija. Eh, mhux bok biss qed ngħidu. Dil-kappella kellha tiġi amministrata mill-katidral innifsu u għalhekk kienu qabdu lil ċertu wieħed Wiġi Agius minn Ħal Għaxaq sabiex ikun jista' jieħu ħsiebha, sagristan, li dan maż-żmien sabiex joqgħod sieq fuq sieq jaqra l-gazzetta waqt li tkun għaddejja l-quddies, bena sagristija biswit il-kappella. Wara l-gwerra dil-kappella mbaqgħetx tintuża u ntelqet għar-riħa. In-nies tal-komunità l-ġdida fir-raħal il-ġdid li nbena, imsemmi proprju għal dil-kappella, xtaq li jibni knisja ikbar u aktar viċin tiegħu. Ma rdux joqogħdu ġejjin u sejrin lejn tal-barrani biex ikun jistgħu jitqarbnu u jistqarru dnubiethom. Aktar minn hekk, in-nies ta' Santa Luċija xtaqu li jkollhom knisja aktar fil-qalba ta' raħalhom għaliex dil-kappella tagħmel parti minn ħalaxa, mhux minn Santa Luċija. Dil-kappella ta' Santa Luċija ġiet irrestawrata f'dawn l-aħħar snin minn fondazzjoni mwaqqfa minn Dottor Mario Rizzo Naudi, bil-kollaborazzjoni wkoll tal-Kunsill Lokali ta' Ħal Għaxaq. Proset ferm! Hekk għandhom jinżammu l-affarijiet li jagħmlu parti mill-istorja tagħna, ta' pajjiżna, bħal dil-kappella t'Santa Luċija. Idħol għalina, Santa Luċija, Verġni u Martri.
Fl-20 ta' Settembru tal-1966 ġie firmat kuntratt bejn il-Gvern u l-awtoritajiet ekkleżjastiċi sabiex jagħtihom art b'ċens perpetwu ta' sterlina fis-sena. fejn fiha setgħu jibnu din il-knisja l-ġdida tant mixtieqa fir-raħal. L-ewwel ġebla tal-knisja l-ġdida tqiegħdet il-Ħadd 6 ta' Novembru tal-istess sena mill-Arċisqof Mikiel Gonzi. Skont ix-xewqa tal-istess Arċisqof, din il-knisja li qiegħda fir-raħal ta' Santa Luċija, ġiet iddedikata lill-Papa San Piju Għaxra. Fuq parċmina li tqiegħdet ġol-ġebla ġew mniżżla dawn id-dettalji. Il-pjanta tal-knisja l-ġdida saret mill-periti Edgar Caruana Montaldo u Italo Ragnolo fuq stil Romanesk. Ix-xogħol beda għaddej ġmielu b'diversi donazzjonijiet minn benefatturi u ġabriet li bdew jirsistu għalihom in-nies tar-raħal. Ma damitx wisq biex tlestiet u fit-8 ta' Lulju tal-1969 inħareġ digriet mill-Kurja fejn iddikjara l-Knisja bħala parroċċa awtonoma sa mis-27 ta' Lulju tal-istess sena. L-ewwel kappillan ta' din il-parroċċa kien ir-referendu Dun Ġużepp Buġeja. Il-Knisja ġiet imbierka mill-Arċisqof Gonzi fl-4 ta' Ġunju tal-1977 biex b'hekk il-komunità l-ġdida f'Santa Luċija ħalliet għal kollox il-Knisja l-qadima f'Tal-Barrani u sabet il-kenn u l-faraġ spiritwali tagħha fil-parroċċa maħtura bil-knisja ddedikata lil San Piju Għaxra.
U hekk ir-residenti ta' Santa Luċija kellhom il-knisja li dejjem xtaqu And they lived happily ever after. Kif għedna dil-komunità hija pjuttost ġdida eh, għada tfaqqas ħdejn nirħula oħra, iżda ma jfissiex li din iż-żona ma kien iċċabitata sa mill-qedem. Kif tafu eh, fil-viċinanzi għaw fħal tarxin li poġew saflini u anki tempji tarxin. Eh, u allura minn dejjem kien hawn l-intwizzjoni li anki hawnhekk f'din iż-żona ta' Santa Luċija Seta' kien hawn xi fdalijiet ta' dix-xorta li jmorru lura għal żmien preistoriku. Fil-fatt, lura fis-sena 1973 kienu raw li f'għalqa partikulari tfaċċaw xi ġebel li jafu jagħtu l-każ li hemm mirduma xi fdalijiet ta' xi tempju antik. Allura x'ġara? Tħaffret l-art u nstab li kien hemm ipoġew simili ħafna għall-ipoġew ta' Saflieni li jmur lura għas-snin 2005 u 4000 Sena qabel Kristu, mhux qed ngħidu lbieraħ, min kien il-perit ma tantx qagħad ħabbel għajnu dwar il-pjanti għaliex għamilhom simili, identical, twins. B'ġebla waħda laqat żewġ għasafar. Kien hemm it-theddida li dan l-ipoġew, it-tempju misjub Santa Luċija, seta' jisfa' vittma tal-moderniżmu u ngħaddu minn fuq bulldozer sabiex minn floku nibnu dawk il-kaxxi tal-konkrit Għal appartamenti biex jiġu joqogħdu residenti. Iżda bis-saħħa ta' xi NGOs, il-Kunsill Lokali ta' Santa Luċija u anki tal-awtoritajiet tal-mużew dan ma ġarax sabiex ikun nistgħu nippreservaw sit storiku ta' dan it-tip. Eh, tajdu li prosa ta' minna waħda tajba, ħaqqom ċabċipa. Naqbel. Iżda x'jiswa li nżommu dan is-sit imbagħad inħalluh mitluq għall-elementi kollha tan-natura, maqful f'gaġġa mingħajr ma jista' jitgawda mill-pubbliku. Ara t-twin tiegħu l-ipoġew ta' Saflieni dak dak indukrat waħda u nobis, eh, bosta turisti jiġu ta' kull sena apposta biex iżuruh minħabba l-importanza tiegħu, jibbukjaw il-biljetti minn xhur qabel Għalfejn dan l-ipoġew m'għandux kollu l-istess trattament? Waqt xi skavar minħabba proġett infrastrutturali hawnhekk f'Santa Luċija, eh, ġifieri biex jagħmlu it-toroq, instabu xi oqbra imħafra fl-art u diversi NGOs u rew xewqa li daw jiġu ikkonservati. Kif ikkonfermatu kol bil-awtoritajiet li ħajsir, eh? Issa kemm se jżommu kelmithom, ma nafx. Nistennew il-proġett isir, imbagħad nistaqsu domandi wara. Membri tal-Kunsill ta' Santa Luċija, il-ballun issa f'saqajkom, eh? Tħallux li dan l-ipoġew ta' Santa Luċija jibqa' biss ipoġew ta' qtates, kif igergru ħafna mir-residenti li joqogħdu f'din iż-żona, hm?
Ir-raħal ta' Santa Luċija beda b'numru żgħir ta' nies li ġew joqogħdu f'dawn l-inħawi minn bnati oħra differenti ta' Malta, l-aktar meta l-Gvern beda jibni l-housing estates. Mal-waqfa tal-parroċċa, lura fl-1969, in-numru ta' popolazzjoni li kien hawn fir-raħal kien dak ta' madwar 1,400 ruħ. Fiċ-ċensiment li sar ftit tas-snin wara, fis-sena 1985, instab li n-numru ta' residenti f'Santa Luċija kien diġà tela' għal 3,208 persuni, aktar mid-doppju fi żmien qasir ħafna. L-ikbar żieda dehret fl-1995 bi 3,605 persuni. Minn hawn in-numru kompla jonqos fi ftit, bis-sena 2005 jkun hemm 3,186 ruħ, fl-2011 2,970 persuna sabiex fl-2019 kien għad hemm biss 2,954 resident joqogħdu f'Santa Luċija. L-istemma tar-raħal il-ġdid ta' Santa Luċija hija magħmula minn tarka bix-xemx tal-ewn debi tiżreġ fuq sfond iswed u tirrappreżenta

Imma ħa ngħidilkom ftit min kienet dil-qaddisa Santa Luċija, għaliex forsi ftit jafu, imma għandha storja magħha marbuta leġġenda li hija vera interessanti, eh? Mela din Luċija twieldet f'Sirakuża fi Sqallija fis-sena 283. Kellha familja kemm xejn sinjura u ommha Irriditha li tiżżewweġ raġel pagan meta kienet għadha żgħira ħafna Luċija, għax skont ommha dejjem mhux il-fidi l-importanti, iżda l-flus. Iżda Luċija ma riditx tiċħad il-fidi nisranija tagħha u tiżżewweġ raġel pagan, le, le, ma jixriqlhiex. Malli dar-raġel sar jaf dil-biċċa ta' xogħol, irrappurta lill-awtoritajiet Rumani, dawn qabdu, ġew, ħaduha u qatgħuhielha li se jkollha tqatta' l-kumplament ta' ħajjitha, tgħix f'burdell, tipprostitwixxi ruħha. O jaħasra Luċija meta semgħet piena daqshekk ħarxa! Qabdet niżlet irkub tejha u bdiet titlob lil Ġesù, lill-Madonna u lill-qaddisin kollha li setgħet tiftakar biex forsi jeħilsuha minn dil-biċċa ta' xogħol u dad-diżunur li kien se jiġi fuqha. Mela waslet il-ġurnata fejn is-suldati daħlu fiċ-ċella fejn kienet maqfula Luċija sabiex jiħduha fil-post tal-burdell għall-ewwel darba. Iżda ħaġa tal-iskantament, malli waslu u ppruvaw iċaqalqu lil Luċija, Din donnha saret tal-ġebel. Ma setgħux iċaqalquha minn kif kienet mimduda. Ifhem, pruvaw u stinkaw u għamlu minn kollox, iżda kien kollu għal xejn. Allura x'għamlu biex ipattuhielha ta' dil-ħmerija li kienet wettqet? Iddeċidew li jdawruha kollha bl-injam u jaħarquha ħajja, jagħmluha barbecue. Iżda ħaġa tal-iskantament, bis-saħħa ta' intervent divin ieħor, l-ebda fjamma ma laqtitha, u Luċija ma nħarqitx. Malli raw hekk, qabżitilhom mhux iċ-ċinga, eeh! Għax għamlulha? Qabduha u bdew jittorturawha kif ġiebu laħaq left, right and centre. Tant li anki qalgħulha għajnieha minn posthom. Ma nafx kemm tahomlha fuq platt, kif iġibuha fl-istampi u fis-Santi, iżda li naf żgur huwa li daħħlulha stallett fuq għonqha sabiex tiżvina. U rnexxielhom. Luċija mietet meta kellha biss għoxrin sena. Kienet edha bil-kebdu d-dinja miskina. L-aktar pajjiż li Santa Luċija hija meqjuma huwa l-Iżvezja għaliex kif jgħidu l-Vikingi, dawk il-gwerriera feroċi bil-qrun, kienu jitolbu lilha sabiex jaraw ftit dawl huma u jiġġieldu. Forsi għax l-Iżvezja ma tantx jaraw xemx, hux? Għax Luċija hekk ifisser, dawl, ħa ntikom parir ta' ħabib. Jekk xi darba, f'każ estremament rari f'pajjiżna, jinqatagħlkom id-dawl, itolbu 'l Santa Luċija. Forsi ma jdux ma jiġi. Wieħed mill-postijiet l-aktar L-aktar magħrufa u frekwentati ġewwa Santa Luċija huwa bla dubju Ġnien is-Serenità, jew kif inhu magħruf, il-Ġnien taċ-Ċiniżi. Dan il-ġnien pubbliku ġie mibni f'Settembru tal-1996 mir-Repubblika taċ-Ċina bħala għotja ta' ringrazzjament u patt ta' ħbiberija lill-Maltin. Skont id-domma Ċiniża, Il-ġonna għandhom jinkoraġġixxu lin-nies biex isibu l-paċi u l-ħsibijiet interjuri huma u jduru fil-madwar. Il-ġebel u l-ilma huma żewġ elementi fundamentali fi ġnien ta' dan it-tip, kif fil-fatt jirrifletti l-ġnien misjub f'dan ir-raħal. Dawn iż-żewġ elementi jissimbolizzaw il-bażi tan-natura, biċ-Ċiniż Yin u Yang, dak kollu li jagħti l-ħajja. Il-ġebla hija l-ġisem tad-dinja. L-art, waqt li l-ilma huwa l-ispirtu tagħha, l-ossiġnu, il-likwidu, in-nifs, il-baħar. Dan il-ġnien huwa kbir madwar 8,000 metru kwadru u huwa meqjus bħala uniku fil-ġeneru tiegħu fil-Mediterran.
Qed insemmu l-ħajja u l-ispiritwalità u jiena ġejt propju quddiem monument intitolat l-Isfera tal-Ħajja, Sphere of Life. Dal-monument maħdum miċ-ċeramika ġie magħmul mill-artist Paul Vella Chrétien sabiex jikkommemora il-50 sena anniversarju mit-twaqqif tar-raħal ta' Santa Luċija. L-isfera turi li d-dinja tibqa' ddur fit-tond u l-istorja tagħha, bħala ma nippruvaw nwasslu f'dal-programm, tibqa' tinkiteb fil-paġni dinjija. U l-ilma naturalment juri l-ħajja. Iżda l-isfera naħseb tant daret li spiċċat għebet minn hawn u jiena bħalha ħa nagħmel, ħa ngħib ukoll, għaliex sal-ilħin issa ħa jkollna waqfu l-programm. Iżda qabel nieħdu l-istessu tradizzjonali tal-okkażjoni, eh? Mir-raħal ta' Santa Luċija għar-raħal li jmiss.